Moien a wëllkomm zu enger weiderer Folg Daisy. Mir si lo nach ëmmer um Airstrip hei an d'Spannung baut sech weider op. Mir wëssen net op, hei war schonn ee, mir wëssen net op deen nach do ass oder net. Mat dobäi ass erëm de Jeff, wéi déi ganzen Zäit. De Ben ass nach net opgetaucht, ech mengen och dee packt et haut net méi. Am Tower gesäit net aus wéi wann ee géing sëtzen. Muss nach d'Géigend am A behalen. Do hunn ech nach Baracken, wou mer kënne ragoen. Ma ech weess net, an d'Tower solle mer do ralafen? Mir kënnen enke ralafe goen. Enke kucken. Kënnen enke ralafen, well op dem éischte Stack ass ëmmer normalerweis och esou Waffspawn, Waffspawn, wou ee ka Saache mathuelen. Ma waart, ech lafe séier erëm. Also wéi gesot, et sinn net vill Leit um Server, mee trotzdeem ass ëmmer, ass ëmmer déi, dat Gefill do, hei läit nach esou Buttstock, brauchs de net. Stier op. Soen klengen. Ech kucken eng Hand zur Fënster mol hei rauser. Jo ech ginn eng bëssen awer ganz erop kucken. Ech man nach zwee Joer no so. Okay hei ass. Also vum Jail do hanne sinn Dieren och op. Guer näischt do. Nee kënne mer net. Da komme mer gi erof.
Ech brauch onbedéngt e Scope gell, dat ass dat Wichtegst. So ech ging so mir ginn hanner laanscht d'Gebai.
Ja ech hun dem Ben mäi Like ginn. Ech huet d'Mousi nach hat. So an d'Hale kënne mer ra kucke wa mer Chance hu fa mer do eppes.
Ass den do? So, jo jo ass nach do. Ok ok ok. Nee wann ech houschte muss an oder sou, da man ech séier enke de Mikro aus, dat muss een net onbedéngt lo iwwer de ganze Video houschten héieren hei, dat muss net sinn. So also vun Bist du am hannen, Hangar? hannen kann ons sou gutt wéi keen erschéissen, also ech kann mer net virstellen. Äh, gi du an deen éischten Hangar, ech ginn an deen zweeten Hangar. Also deen é, ok huel du dee lénksen, ech huelen dee rietsen.
Schon eischter.
Séier eralaafen. Rio ass fräi. Wee weess, vläicht fanne mer souguer hei eng fei Séil. Ech ka mer zwar net virstellen, mee bon. Hm, fei Séile fënns du hei selten. Wat hu mer hei?
Ah, en Trummelmagazin fir. Dat do ass e Speedler, deen ass zimmlech praktesch, da muss een net all gutt d'Kugelen eenzel nolueden vun, vum Revolver. Do ass e Reservuer dann.
Jungle Boots. Oh hei en neie Rucksak.
Bon, ech si fäerdeg am éischten Hangar. Ech waarden hei op dech.
Ech mengen hei sinn grad nei Saache rëm gespawnt. Ech kéint mäi Rucksak mol eng Kéier austauschen.
So, an der heiter Folg wëll ech awer d'Zeltlager och nach drop ginn, also beganne mer ons e bëssen. Okay, eraus. Riets fräi. Vun hannen eng Kéier kucke goen. Gi du kucken, ech halen an d'Dir am A. An dem G. Hei ass d'Dir nach zou ënnen, vir ass se awer op. Ech mengen, dee geet in d'Éischt. Dat do ass sécher en, en, en Déngens, e Serverhopper.

Hei gesäit net aus wou hien do wier. Nee hei ass och keen. Hei ass keen, genau sou wéineg wéi een anscheinend ee Loot hei ass. Oh wéi wéi gesot ech si frou wann wann se mol bis opha wann se mol bis déi dat Server Gehopst do spären. Gëtt héich Zäit. Oh hei ass eng Spraycan. Wat hu mer dann? Gréng.

Oh dach. Ah, dat war zwar och net den éischte Sonneau, deen ech um Stack hei gemaach hunn. Oh, super. Chef, ech war gesot.
Ja, well ech et vergiess hunn. Oh nee, wou soll déi da lo spawnen? Oh, leck mer dach een an, gell. Ah, se fir de Rift ze kréien hei, gell. Ass net bei dir en op de Buedem gefall oder sou?

Ah, wat fir e Schäiss, gell? Bon, wéi gesot, hä? Dat ass eng Early Access.
Ah, mee wann ech elo déi Mousen do verlueren, da sinn ech zwar richteg, richteg, richteg, richteg rosen. Dat komm mat. Et géing een net mengen, wéi ech schwätzen hei, mee ass awer esou. Awer oh eng Bix Thon als Tréischtung.
Oh da waarts. Wat ass?
Da waarts, ka sinn dass de hei se nëmme sou séier erof kriss. Firwat?
Well ënnendrun also den Dag, zweeten Dag ass. Wéi mengs dat?

Nee, nee, nee, nee. Bleif du am Haus, Chef. Ech gi Bock, dass du irgendwo spawn. Ech gi mat, ech gi mat. Ah, wat e Misär. Oh, ech hun nach e bëssi Honger.
Hei läit näischt. Ass de direkt beim Haus gespawnt, oder? Jo, deen ass also baussen, bausses dem Haus. Jo dat ass e Bug vum Spill, also en jo Bug eppes vum Spill, keng Ahnung. So da wësse mer jo elo mol, dass Programméieren. mer d'Waffen net méi ëmlackéieren. Dat war eng ganz domm Idee.
Eng Kéier eropkucke goen, vläicht läit se Äh, do. Chancen ass lo ee gespawnt heibannen. Ah, et gesäit net esou aus, wéi wann se nach géing optauchen.

Bon, wéi der gesitt, dat Spill kann richteg Spaass man, mee kann awer och genau sou frustréieren.
Wou bass de? Jo, ech sinn hei ënnen bei der Trap elo. Ech gi elo nach eng Kéier rop kucken. Also ech weess net wéi laang dass et dauert bis se gespawnt war, Waart, ech gi mol mee mir waren kucken. eng Kéier erof an d'Duerf zréckgelaf fir déi aner sichen deemools an Ech dunn wéi mer eropgelaf kommen hu mer se uewen leie gesinn. Ech hu mol d'Bécks ewech, villäicht kann ech se da, villäicht spawnt se dann hei, ech weess et jo net. Ah, fuck you. Fuck you, Daisy! Mm. Boah, wann net, da gi mer eng Keer op Dingens kucken. An Zeltlager, an da kommen wir donnen eng Keer rëm. A wann net, da gi mer einfach zréck op Tscherno, a ginn ech mer déi aner sichen, déi wir do lo hunn. T'ass zwar schued, well do war lo sou Kompensator dru, mee da wësse mer jo lo, dass mer d'Mouse net méi lackéieren.

Do läit eng M4. Ah, deen do schéngt ausgerüst ze sinn. Entweder ass dee scho weg vum Server oder deen trëllt grad duerch d'Zeltlager. Eng Kano kuckt no, mer keng anstänneg Militärausrüstung fannen, Kleeder an sou Zeen.
Jo, hei ass eng M4, déi ass pristine, mee bon, ech brauch se net. Hun mer hei um Buedem Olive Tactical Shirt, dat ass mol gudd. Wéin Zoustand worn.
Eng Waasserfläsch an eng schwaarz Mutz.
Sou, Green Raincoat ewech. Esou hat déngen dach elo un. Sou gesäit éischter aus wéi eng Reejackert, mee bon. Komm schon, ech brauch, Papa brauch e Scope.
Ah vläicht fanne mer am Zelt nach a Scope. Also jo, ma mir ginn elo dohinner. Hues du déi éischt Bar?
Nee nee, ech war do schon, ech war do schon. Keng Angscht, keng Angscht. Wann ass nach eng war. Ma mir ginn déi séier duerchkucken an da buge mer.

Ech war viru kuerzem, mee wéi gesot. Maja da komm eraus an dann gi mer an d'Zeltlager. Ga mer nach e bëssi weider, well
weess een ni wat deen alles esou leie gelooss huet. Ech denken net dohanne wär elo ee gewiescht. Sou komm elo eraus Chef.
Bon läsch d'Dier a lass. Komm.
Géi erëm, géi hei hei hanne laanscht, komm mat. Wou?
Heihinner, hei. Ah, sind morgen direkt gefängt, okay.
Ja, weil ich stehen nicht so auf die Kriegaktionen.
Ah, also, wann der nicht schon do war, da wird der am, frei.
am Zelt, in, in der Schoß ist auch kein. Sou, mee op der, op der Militärbasis fënns de och keng Waffen, ne? Op der, op den Zeltlagern, du fënns haaptsächlech Opsätz.
Ech hunn elo rëm eppes rabbelen héieren. Oh, wat? Du fänkt dat Ion hei mat ruckele, gell? Kann net sinn. Oh mein Gott, ech do sou mega ruckelen.
Nee. Boah, ieneppes mellt. Ieneppes quietscht bei mir am Hannergrond elo. Jo, dat ass den Skype. Firwat? Ech weess net.
Kann sinn dass de Ben ënnerwee ass. Wou bass du do?
Boah, d'Haus ass bal onspillbar, gell? Bei mir geet et zwar, gell? Ech zéien da awer duerch.
Bon, mir ginn an d'Zelt era kucken.
Bei Zelter ëmmer déi mat den zwee Agäng huelen, do läit dat meeschte Lot an, déi meeschte Lot dran.
Wow, wat ass dat doten? Das ist irgendwas von Skype, ich weiß auch nicht genau was. Mal geh enke raus, da guckst du enke un. Ja, äh, ja, hier ist ein Zombie, gell. Na, war das schon mal so. Das ist die, best, die beste Platz dafür rauszubauen.

Jo, Magic away. Also den Tom huet och eng eng bro eng gring Mossin gell? An och d'selwecht och d'selwecht ewech gelackt wéi deng gëschter. Jo. Jo.
Boah ech ginn hei Speed duerch kucke gell well ech muss hei raus well et ruckelt esou iwwerdriwwen. Ech hoffen ech bieden dass et net an der Opnahm esou ass.
Wou si hir drun? Mir sinn am Zeltlager.

well de Grëff ass un.
Hir Uewen ass näischt méi. Géi du an déi aner Zelter rakucken, ech ginn op déi zwee héichsten se rakucken. E Butzt, e Batzdock fir MP, also MP Batzdock fir d'M4. Sou.
Ah, elo geet et erëm, elo ruckelt et net méi esou krass. Ech weess net firwat elo esou geruckelt huet. Net dass et um Endeffekt um Skype läit, gell?

Woah dat jo néierens méi ass an deem scheiss Ding. Ass wierklech krass gell, et ass guer näischt méi do. Do war schon ee virdrun. Ah hei hu mer en TTKS, déi si relativ gutt déi Jacketten. Déi ass en plus nach pristine, dat ass gutt. Hutt der well mëttlerweil Munitioun fir. Jo ech hunn eng Mosin fonnt.

Den Mous sinn M 44 Kompensator. Jo den hun ech och fond. Jo den och grad net den och schon fond. Jo hei läit e Schalldämpfer wann een e brauch hei. Bah wéi een deen huet e Pristin oder?
Ech kucken Moment. Deen ass damaged nee vergiess et. Ah du sëtz do am sëtz du hei am. Deen Bunker hei. Jo jo jo, an de Zelter ass do näischt méi dran, ne? Jo jo, ech fonnt.
Bon, ech mengen dann.
Déi zwee Zelter hei goe mer enke kucken.
Ech mengen dann gi mer elo déi Zelter hei nach kucken an da ginn ech mech iergendwou an eng Heck erasetzen an da loggen ech mech do elo mol aus wann ech fäerdeg sinn. Hei läit wierklech näischt, gell? Wierklech guer näischt, kannst du mir net zéien, dass deen alles do matgeholl huet? Dat wär jo mega krass.
Hee oh Jongen, d'Zeltlager dohinne braucht der net ze lafen,
well der do am Moment nach praktesch guer näischt fannt,
well do nach net vill geloot ass,
well säit ech also d'lescht Kéier den Update gemaach hu sinn ech och erofgelaf op den Airstrip an d'Zeltlager. An ech hu guer näischt fonnt, am ganzen Zeitraum net. Ma dat war bei ons och de Fall, ausser an deene komeschen Héichsëtzen.
Jo.
Jo.
So, bon, ech ginn.
Ech géing soen, mir gi lo hei ënnen op d'Plage bei d'Beem. Ech gi mech do ausloggen an do beenden ech dann och dës Folg. A mir hunn am Fong nach zwou Minutten. Mä bon, a gëtt hei eng bësse méi kuerz. Dat wäert jo net schlëmm sinn. Ah, d'Mier ass awer wonnerschéin. Ech mengen, mir ginn ons emol hei zum Schluss vun der Folg eng Kéier op d'Plage leeën. Jo lee dech mol op d'Plaz wéi s an d'Waasser ass deng Landschaft genéissen.
Uniform erëm naass ass.
Jo lock dech am Waasser aus. Jo. Ja ja ja an dann d'nächst Joer sinn ech ersoff oder wéi? Nee dat muss net sinn. Da bass den U-Boot. Sou. Sëtz hei dofir hannert déi Steng ginn ech mech sëtzen oder bei d'Steng. Jeff.
Kënnst mat Jeff?
Ech sinn ënnerwee war. Ja Ben? Okay, ech brauch am Fong just nach den äh, de Stroumleitungen no ze goen. Jo awer schon dose gemacht. wonnerschön higesat so lenks oder no riets Ech si ech si Richtung Gorka gelaf. Ah, okay. Wat ech kucken hu Ma jo also ma da soen ech mol rëm Ciao bis zur nächste Folg, he?
Ma jo, ciao.